Belê, pêncî û şeş. Kî ji go Kî ji go Belê. Kayê weyn bîra xwe peyva kawa çi wî? Kawa Belê, çemî. Demê Miho ji mal derket Miho digot çi? Belê. Î tê kîmas mosa dibêje kesê malê de û nuvemo de dike. Ji ber bizan û nuvemo derket. De vê ca bûyî demê dersa nuh. Nan sayî dêska ew jî jiyê te çend e? Em emerê te çiqas e? Temenê te çiqas e? Ev heme nan sayî dêska. We ku hîn zane nan me beya niho biye wextî me digo o namayê wanan dêska nan hingê me got mana wê çi say ev mihopê ji mara jiyê min xwe ji mara sala dihêjmêne say tinê salê emrê miho ra tê teven ratê yanî say. Dês me got di dawiya hevoka navî tê ya sabit. Ango taliya cumla ismiye musbeta tê û ka me got nîşana pirsê ye. Belê ji hin şêweyî dîte hene mo pê pirsa jiyê mirova ke, mo pê pirsa emirê mirova ke belê şêweyê dîtê

Nefsê û nemayê wan an diske wextê mû û ewilê datîne, mû rêzê ji kesê pê ji miqabilê xwe re digere wextê mû û destpêka pirsê bê ji Î kut si, Î kut si ew jî çend yan jî çiqas mana wê wisa nîye. Û dêska ji xwe hîn zane. Ma gu o ji rêzê re tê, Î kut si çend ango çiqas û desta dawiya hevoka navdêr ya sabitê û ka nîşanê pirsê ye. Lê ji mar tê guhurantin demê sayîratên ka cê em ji mar a êko êko bêjin em lê binêrin ka tê guhurantin yan jî na. Îsay ev ango salig e. Nîsay, Ni say, ev du sal. San say ango sê sal. Yon say çar sal. Goh say pênc sal. Roki say şeş sal, Nana Say, ev jî heft sal, Has Say, heşt sal, Kyu Say, neh sal, Ji Say, ew jî deh sal. We dît çi jimar diha guhurandin me neyê? Ew jî sê ne. Îsay Angosalig Hasay heşt sal û Jisay deh sal ev tinê hatin guhrandin û ev ne tenê hem ev kengê berî sayî tên ê lê tê guhrandinê ne bes êkê û heştê û û dehê de na hema çawa mane Yazdehê bîst û êkê ev yanî çawa êk berî say be illa wisa tê gotin û wisa jî heşt û wisa jî deh. Wek mînak wego çi? Wego yazdeh. Yazdeh çawa tê gotin? Ji îs say. Ji îs say. Yazdeh. Lê hêjdeh çawa tê gotin? Ji Hesay ji Hesay wek û mînakî ji dehê re sih sal mû dibêje San ji Say San ji Say û tiştêk dî tijî salik tinê navê giya wê yê başqehê. Newe Govan ne yanî jimara wê tê guhrandin. Ew jî sala bîstiyê. Sala bîstiyê dibêjinê heta çî. He ta çî. Ango wextê mirovik bîst salî we yek li cihê pirs ke bêjge nan say deska ê lê vegerên tê bêj çi? Ê bêj heta çî des Hema wisa. Heta çî dês. Çi pênavê tê ki dika bê ji nîji say lê ev ne gelgê belav e. Yanî gelê mirov vê bi kar nayînin. Ya ya gelgê belav û gelê mirov bi kar tînin heta çî dês ev e. Kacê em hinek mînak bûn ser va temenan. Keçikî kiçik e pênc sal ye. Ê çawa jiyê xwe bêj tê. Eger yekê got ke nan sayî dêska ew ê çawa lê vegerên tê? Yan jî ji ber ez ji we re sivik e bes ji ma rê bêj yanî peyvê hemiyê newêje. Ji ma rê û sayî re tinê. Ê bi guh say. Belê mirovik bîst û pênc sal ye. Ê çawa jiyê xwe biştê? Belê, nî ji goh say. Nî ji goh say. Lê eger zilamik sih û pênc salî we ew ê çawa jiyê xwe biştê? San ji go say. San ji go say. Lê ka zilamek çil salî we ê çawa bêjtî? Ê bêj yon ji say. Yon ji say. Belê. Berî ez

Nûga vekiriye hegwa bivê xwe bielmin îngilîzî hîn dika beşdarî wê kenalê bibin. Çi pirsê we yê dîtir ser dersa hewa hîn dika ji mir binivîsin û ji bîr nekin ku dayê Instagrama Japonî Kurdî jî kin. Û heta ez we bînib dersikî nuh bimîni bi xêr û xweşê de ja ma tenê.